na thantlang te na sung laitlang sung a tam tuk a ti mi te kha a hman tuk cu ma hi laitlang sung a van tam mi hi tuan deuh ah khan tom te tha pa kan ti man tha pa zong cha fir tham pa ti khan na chim chim lo me tu kha tan chir pa ti mi khan chim lo ta ko wa du chim lo le baya lai hi tlai nga lai ta khan cha kan fia an rak fir tuk hna cu atu kum i a thianghlim bak hi tu kum hi thantak hna cu an fir bak lo hi an fir bal lo bak lo ruangah sawmthum sakalam cu sawmthum le pajit min si cu mah te ha sawmthum ah mah hrawng cun awng ve minung chei vialte chungah khan an fir bak pe le a thianghlim bak pe nu le pa zong kan lawm tuk pa ton lawm tuk ma kan awng ve Asinain hmailei ṭha te ko lai. Hmailei ṭha thluahmah lai. Cucun atu kan fapa cimi ka ka tabo ciah tukmi si. Hi ruangah America na president awat mui nan tam tuk mei kan fale pawl. Laimi kan thuak ṭha tuk ko mei cu. Asan laitang ummi kan fale pawl hi cazuamnak thinlung an nei lo. Cucu punpun lini kan chim si cun. Ca na zuam lo. A pahnihnak ah a chimtu a saza zong kan nautat hna salo. An thiam lo mi cu. an i zuam ve lomi cu cucu sa ko meitha fawn lo salome cauk an ngei fawn lo a cham ngaimi lawng te cu laitlang ahcun meitha meithat fawn lo salome hmaiphihnak ti zong ngei fawn lo saloma cu ahcun cauk le satan tam ti ngei fawn lo Cu kan hmu an mai bia Kawlram ah Messi dit zo sa ko an chon si cu an mit mit pe hmu cu. Soi ru kong se ri ru kong mu an bi te hmu kan ni lai mi te kan hmu cu hi a chon lo pe kan chon cun da kan siu khawh lai. Cu ca cun si mai le tu tha thua ma ko lai tu diang ha cu an kan zat sa buk lo. ramleng a cuatu khi mer kan cim hlau rengun i a cawngmi kan fale hmanh a thiam in tampi pakhat in akhlu a chuakmi kan tam laimi kan rak niam bak ve taktak lu cu kan tam cu cucaah cun si hmailei cu ṭha te ko lai tu lo lo se tu hi cu kan ṭha deuh rih lo kan kan sining kan ram hau rih ti tu tu kha kan chim duhmi si cutun mah kong hi pingiai hi pingiai hi tu pingiai sin hi aa thleng lengmang a va thleng lengmang cang i zeitin an kan kalpi te lai ti kan thei lo a ruang cu cu ta hram in a lo ve te lai ti si tang hram an um ve te lai lo i cawk siang na an chek ve te ko lai i tang hlei ka tang hlei ti um ve te lai ti khi tu a leng cang Taanghlin nih tiang a van cawn hun te tu kai ti chuak te le ti e ve cang i kum thong hnih le kum hlei nga hrawng hin cun khi seni kha a lut te ko lai hm cucu pinga i um tung cang si vei a tu kan kawlram a kalpi mi han cu te tiang cu zamin le dak ti le NGO kong te hna hin oh cu tom te kan pe piak kan fapa kong ah kan lom ra kan pe piak le se cun khi ti kan niam lengmang ruang ah khan atu se da an tu ti se cun khuaitan an tuh in kan tuh piak hi sibawi khuaitan in kan tuh piak engineer khuaitan kan tuh piak hna i nan laitlang chung bak in cawngmi tang riat tang kua tang hra awngmi chung bak kha campui nan phin hna la le mah chung cun number one two three four five twenty ti bantuk ma tu kha pa zet ka thei lo pahra ma pukul ma ma kha engine vaya sibawi ah Number 2 derivative na changtu vialte kha in in ti bantuk khan tu khuaitan na tuah cang le atu kum zong cu khuaitan can hman cang cutluk cun an kan zawn ruah ko timi kha mu an kan zawn ruah ko le AP cu a fim tak a thiam tak kan hau ve kan nih a fim tak thiam tak kha atu hi kan kan kan minung nih kan thinlung a pem kho lo cucu hmailei cun ṭha te ko lai timi kha mu cun NGO pawl zong cu pahra lawng te um timi cu a luan ciami cun si ko ta ralkap cozah lio cun zeiti cun dah si khawh fam pahra hmanh cu UNDP Grad Marlin ti bantuk khan i si ko cu atu tu hi cu

an timi hna cozah le an timi hna cu nan laka tam tuk nan laka chung rianṭuannak tam deuh seh ti diang khan an rak ti hna cu le cucaah cun daw laitlang i mirangnu rak ummi te hna umter te kawlmi tu an rat hna i mirangnu kha thlakata ting thong riat dollar thong riat an pek Mah ka khah hnu cun Laipa an van si ahcun Laipa kha cu vein Kawlram tangka khan tingli tingah hronglawng pek cang. A dang tuktuk cu aw khi bantuk tiang khan cozah nih an bia sanmi an vek ko. Hmailei cu ṭha ihmah te ko lai. A luan ciami than tamtam cu takapeih cape kan si cu. Takapeih bak a kalmi kan si tikah zei pote aa khar dih seh tu caah awng thiamah tang le ṭha thiamah ko lai timi kha mu um dim a. Eh mah Pung Tin Kong thinphang ngai bak. mah Pung Tin Kong hi an tuah ko lai. An tuahmi mah Pung Tin tu a sa lo. Takong sin si. Takong sin tu si. I mah Pung Tin an tuah lo. Takong sin tu ko lai. An kau ti ka man te nan chim lai ti. Insungkhara na fa pe zat ka fa le pa nga. Khuazedah num American ah pakhat, Germany pakhat, hman hman te nan tir lai ti nan chim na ti khi tial mi rak an si chut nak longwa um lo ti se nichan kawlram ah pei dan tang cu an tang mi lu yi population zau nak khan development ca rian tun kha tha ti si hun chom nak le phun phyo ca kan rian tun ning vialte kha ma chung base khan kan to lai ti si cun li nan chim bakal aman te chim azi jutnak lung wa um bai lo ti khi si ma ve ka takong sin tu si ma pun tin sa lo i rat nan du si cun rau atua nang an ta simi lemang ta chim hau ti lo na du po nan chok nan lak ko lai sa lo mei cu anan lai phun hna lo anan tai sun hna se le san tai lo pol ka dum pa ve ko cu cu phan ok sa lo li ama bil te cu kan ram ah dual citizenship timi a ngah lo ti tu kan theih lai. Mu America na ta sipah Kawlram la ta sipah kha cu a ngah lo ti tu kha. Le tuan deuh kan ti bantuk khan rau la rak thai te ko a je cuma foi te ko cu mu. Okay. Ka pale le innpa kha pakhat te ve ah biacah kan duhmi cu
nan van sam u timi kong te kha tuchun zong na chim i a ṭha ngai ko. Nain pakhat te keimah ka hmuhning ah kan pale dang rami zong mesen in kan chimhning hi ai a ṭhen nih cun mah miphun te bak nan ṭhi lai ti zong kha kan cah lengmangmi zong tam deuh cu an si. Keimah ka hmuhning ah a tawinak i van chim ahcun mizei miphun paoh nih mah le miphun te i sit um kha cu an duh deuh cio an i forh ko tiah ka ruah i khamtu lam kha cu a hau fawn lem tuk lo ti ka hei ruah i kanmah nih thi ko va ko ti vai forh hi cu a si deuh rua lo ka ti ma khakha kan chim piak ti duh hlah law ti ka duh pa ke ma nih cun zica di cun hi cu a neimi cu va dei ko hna selaw a forh le tu hi cu i forh ruam hlau cu ti kha ka van duh ma ti ka si har tuk e vaya hi ka in dong ko sa si ti ka van duh bia

salome aa duhmi tamtam cu sumkhal pakhat mah nih ti kho ti ma si cu tluk cu bek kan seng cu cu tluk aa sengmi kan then khawh lo hna tikah midang hai mei um ho lai cu ma hna pol a choi permi ca ka ti bi tu si kan mah mi le kan mah mi kan rak hlam lai ta kan hlam bak lai semen set law kan far le chungin kan nau le chungin pakhatkhat a va si sual a si ahcun nan ruah thiam lai anmah kha khonnem tuah hna hlah ka ti duhmi si a ruang cu khonnem tuahmi um za rak chim kha tahchunnak kan temun min kan piah hna kha kan van chim dih si anum kha kanmah hakha ve chung hna min ṭhaṭha kan pekmi hna hmanh ah direct kan direct kan tuah thluahmah hna kha anih nih cu a kan ti hna kha Salome khi bantuk khi ti hlah u kan bahmi siter thluahmah kan zum hau kha a tatak ngai kan van chim saw hi ringun te hna cheukhat kanmah mi sebak lomi kanmah mi kanmah sinak a tang dih van tampi khi
cucu ka chim ni min si cu mu ava si sual mi pawl kha maw thlau hna hlai cu law hlawm hna law kan mah miphun si ro ti tu ka si oh ka atu ba ka chim si ma ka ka tu vale pi thai ka chim okay Si kan i lawm tuk hringhran a dongh tiang te zong lungsau tein a kan ṭhutpitu ruahnak ṭhaṭha kan cheutu nan zapi cungah kan i lawm a inn neitu khika lei ah computer lei kan lakpiaktu vialte cu kan i lawm tuk ti kha ka van chim duh i atu hi lile nu le pa nu le kan pa hi an phak ka long sari tuzan kan i ceih mi vialte he tam deuh cu politics si i politics lei kam ceih ding kan mark vaya kan du ri ngai la ti zum na kan nei an tlun la ya november thla ram thok hrong a vai khatin no than te kan du la ti kan ruwa nan du tak la du tak tak lo kha ve chungling pa na kan chawnh te hnu ah ve tungtat ding sela du tak tak cun a hram tuk te kan ruh chiami simi hi a veikhat bel ruang cun atlim tlam tling khola lo zia di cun hi hi cu thil thuk pi si fak pi detail ze ma chim hau mi si cu za cun zan khat tim tung sau pi chan laki in ne te a mu nuam ten chai ding si cha kha kong kha sehar minan um si cun thong va kan thei taru lo an tlun la ve khatin be be unak le lungthin taktak van i cheu deuhnak zong kha kan tuah ṭhan te la ti kha ka van in sawm duh hna i development kong hi phunphun cu an zapi khan va si ko nain laimi nih kan thiam lo ngai pakhat te forh kan duhmi hna cu tuaktan deuh vak hna selaw ṭha ziaza cu kan tuaktan lo cun khoika man kan phanpi kho la lo la khoika bo kan i ceih ah ceih awk kan thei lo ngai i maka zong kha rak i tuaktan cio hna si ti kha van som duh hna i nan zapi cung kan i lawm tuk atu cu parhra le cheu si kan donghnak ah Reverend M Thawng kan nih Pathian sin thla kan cam piak su kan donghnak si ko seh